Abusuafoɔ mo mie ntie audio yi ɛmmra ei ayɛ critical o. Ama brimpɔma yɛ aware ɛsɛ sika no ɔmo aba abɛgye aka bi me wɔ hɔ nom a woso ɔba abɛgye sika no ebum ɛna mese sika mede ne nyinaa ma mo na sese mo sika no a mo gyegye foɔ subs no asa ɛduru hɔ tofi nso a mo nnya sika no bi. Monya sika nwie a mode bɛkɔ akɔyɛ autopsy no? Ɛba so a enti legal wife foɔ bɛba abɛda me ka nti kyɛ mahu sɛ autopsy no nie mo bɛgye deɛ ɛkɔyɛ ansa na mede sika no nyinaa mama abrempɔmaa ɛnoa nie oo ɛnoa nie ɛna ɔmo se ae ayi maame no so ohia sika yɛnko si sika Ɔdɔfoɔ, aha yɛ Ashanti Queen na ɛrekasa yi. Ɛyɛ ɛnora a yɛn nyinaa ɛhunu media no so sɛ Sabato asɔ gya asɔ ɔmu so sɛ sika no a ɔmu gyegye no ɔmu mfa nkɔ Ɛnkɔnkɔma yɛn maame akɔsoa sɛɛwa anaa yɛn maame akɔsoa berempɔma. Na Ashanti se sika no, wɔde bi kɔ. Na sika no, deɛ aka no yɛ optosi, sika a aka. Na ɛgye sɛ wɔhu optosi no ansa na wɔde sika no ama wɔn. Wei na ɛyɛ m'adwene mu nya, Ashanti Queen. Sɛ wɔamfa sika no amma wɔn na wɔankɔ ankɔprosɛse, ɛbɛyɛ dɛn na wo woanya results? Ɛbɛyɛ dɛn na woahu sɛ ade no rekɔ so? Because ɛsɛ sɛ yɛkɔ twea ansa na saa optasy no aba so. Wo nso so wotwɛn optasy results ansa na wode sika no akɔ. Nti sika bɛn na maame no ɔmfa nkɔ nkɔyɛ saa ade no? Mom yɛntie no ɛ. Ɛyɛ asɛm o. Na me pusi ma no abɛ me hu sɛ autopsy no nni hɔ me pusi sika no ma no ne ba mo bɛda ne ka.

Ade no ne yie mu ne sɛ momie account na momfa sika no mum one account na monyae sɛ wage wage ɛna sa bɛtɔ abɛka a mo sɛ monte aseɛ no ɛsɛ sɛ maame akɔso asɛɛwa na mode ma na ɔmie account na mo a sika no nyina ɛnkɔ straight to that account not sɛ wage ɔbaa tiwage Ashanti queen gye his royal gye hwanhwa ni nso gye Samson wa mo nyina ɛgyegye bi nti ɛba saa mo no a mogyegye no koraa no mo tiri mu ntene mo bɛka sɛ ah

a wɔn koraa bɛda me aseɛ sɛ adeɛ a mayɛ no, sɛ ɛnyɛ me me sika no koraa a, anka wɔn koraa mu annuru sɛi. Nso hwɛ sɛdeɛ ɔtee yɛ ante, de wɔn ho wɔn ho ase kyerɛ. Na mehu sɛ ɔtɔ sin agya hɔ a, sika no anka me nsam, nsan mfa mmoa wɔn na wɔmmɛda me ka. Ɛno ara nie o. Ɛyɛ. Ɛno ara nie. Woayɛ adeɛ, yɛnim nea wo, nipa a woyɛ, na sika no nso, ɛnni wo hɔ. Nyɛ wo na yɛtua no. Deɛ na mo life te saa? Mpakyɛw. Wate? Ɛyɛ asɛm o. Mogu m'anim ase kɛkɛ. Tie, tie, tie kasa na afotuo na Councillor Luther de ti ɛɛ tuu w'anura no. Wotee? Twa so. Dabi ɛnyɛ sɛ sɛ metee maame wahu sɛ deɛ me deɛ obi bɛka wɔ ha nyi wɔn nyina nyɛ wɔn na wɔn bɛteɛ ba yɛbɔ me din abiatu so ɛnyɛ ayi pokuya so ɛnyɛ sika no yɛbusi sika no ma maame no me so me nim the reason why yɛ sika no mentumi mfa ne nyinaa ma no ho Medu hɔ no ma mo, merekyerɛ mo sɛ na akyerɛ mo. Nea wokae no ne te sɛ na nnera no pɛpɛɛpɛ sɛ nka maame ne wɔ account a nka sika no nyina nkɔ maame no account. Ɛbɛs koraa wɔn sɛ meka kyerɛ wɔn sɛ wɔn kɔ bue account yɛfɛ yɛfɛ anɔpa yi wɔn se account wɔn akɔ bue ba yɛfɛ yɛ sie nam se sika no nka anɔpa yi yɛfɛ ansa kɔ anpa appear to ayi sabato bɛka se nam se sika no maa yɛde sika no bɛtum nea ɛmfa nyɛ dea maame ayi maa dɔgye na do bɛgyina maa maame akosua sɛ wa wɔso wɔn no ɔstande for maame akosua nti autopsy sika no do wɔntumi nye nto account no mu.

Ashanti Queen ne ɛkɔtiee no baeɛ no, kyerɛ sɛ ɔsee ɛyɛ sika no a wɔn agyegye no, wɔn de soboɔ, nkurɔfoɔ de soboɔ ɛrebɔ no, nkurɔfoɔ de soboɔ ɛrebɔ no sɛ wɔadi sika no anaa sika no wɔde wɔn nsa abɔ mu, nti wɔn mmie account no ma yɛ maame Akɔso Abempɔma anaa Akɔso Asɛɛwa ɛnna saa account no ano sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛhunu deɛ ɛrekɔ ne deɛ ɛreba. Ɛno na Ashanti koe sɛ saa sika no a aka no yɛ optosi sika, enti wɔretwɛn sɛ optosi no bɛba ansa. Na wei na me m'adwene mu yɛ me naa sɛ Ashanti sɛ wɔamfa sika no ankɔ a, wɔbɛyɛ dɛn na wɔayɛ saa optosi no? Ɛyɛ sɛ wɔde kɔ, wode ma wɔn na wɔde kɔ yɛ ɛkɔ start process. Ei! Momma asomdwoeɛ mmra kuro yi mu o! Ekuo no, momma asomdwoeɛ mmra, Watimi Wakame no, ɛreyɛ adɔɔso. Ei!